Wid ilḥun s tnefsit s yir cahwat kerhen leḥkum. Inna Ṛebbi wigi ad tettwaɛaqben deg wass lḥisab. Durt iɛeddan neẓra am akken yelzem-aɣ ad nkaber leḥkum imi d Ṛebbi i ten-isersen. Zat Ṛebbi yetɛa i s waṭas. Anfaq yettawi kan lɛaquba i wid i t-itebɛen. Di ddunit-nneɣ, llan sin lḥukkam diɣen ikkaten wagwa. Wa d ccer i d-ikkan sɣur Cciṭan, wayeḍ d lxir i d-ikkan sɣur Ṛebbi. Ṛebbi yebɣa ad nkaber lḥekem-ines, ur nettuɣal ara d imnufaq ɣef lḥekma-ines deg ubrid-nneɣ, Yeɛni yebɣa deg iberdan-nneɣ merra ad nettkel fell-as s lekmal, dɣa ad idebber fell-aɣ di lxir ama di ccer. Ḥsiset tura i wumurs wis sin n teḥkayt n Sidna Yusef. Ad teslem am akken win idewɛen i lebɣi n Rebbi s wul lɛali ad yaf lbaraka. Win Yusef ɣer Maṣer, dɣa Fuṭifar, lfetyan n Ferɛun, ameqran iɛessasen, amaṣri, yuɣ-it ɣef Ismaɛliyen i t-id-iwwin. Sidi Ṛebbi ila d Yusef, argaz-agi anda iger afus-is d rrbeḥ. Izdeɣ deg uxxam n sidi-s amaṣri. Sidi-s iẓra Ṛebbi yid-s, isserbeḥ Sidi Ṛebbi kra ara yeṭṭef gar ifassen-is. Yusef yufa ssmaḥ ɣer ssid-is i t-yessexdamen, i t-irran d lukil ɣef uxxam-is, i t-yumnen ɣef ayen yesɛa irkul. Segmi t-ira d lukil ɣef uxxam-is d wayen akk yesɛa, iburek Sidi Ṛebbi axxam umaṣri ɣef ddemma n Yusef. Lbaraka n Sidi Ṛebbi tella ɣef ayen akk yesɛa, ama deg uxxam ama d lexla. Iǧǧa gar ifassen n Yusef.

Yeɛni ur nezmir ara ad ndewweɛ i Ṛebbi, ad nernu ad netbeɛ ccehwat-nneɣ. Aḥeqqi i dewɛen i Ṛebbi, iteddun s nneyya n wul, aḥeqqi i qeblen lbaraka n Ṛebbi, Cciṭan ur t-ittaǧǧa ara mebla ma t-ijreb. Aḥeqqi-nni ad yesɛu iɛdawen, medden n ddunit, ara iɛerḍen ad t-sseɣlin. Ḥsiset i wayen yeḍran Sidney Yousef. Yusef icbaḥ lqed-is, icbaḥ wudem-is. Deffir wayagi, tameṭṭut n Sidi-s tessers allen-is ɣef Yusef, tenna-yas, Ṭṭes yid-i. Yugi, yenna-yas i tmeṭṭut n Sidi-s, Ataya, Sidi ur as-d-yuqiɛ ara lmeɛna deg deg-i deg uxxam, yerra gar ifassen-iw ayen akk yesɛa. Ur muqer ara fell-i deg uxxam-agi. Ur yesḥerm acemma, ala kem ini a lxaṭer d tameṭṭut-is. Amek ara xedmeɣ ccer-agi ad dneb ɣef Rebbi? Ulamma tettmeslay-as kul ass i Yusef, yugi ad iṭṭes ɣur-s wala ad yili yid-s. Yiwwas mi yekcem s axxam ad ixdem ccuɣel-is, ur illi ḥadd n at uxxam dinna. Teṭṭef-it seg uceṭṭiḍ-is, tenna-yas, Ṭṭes yid-i! Iǧǧa aceṭṭiḍ-is deg ufus-is yerwel ɣer berra. Mi twala iǧǧa aceṭṭiḍ-is deg ufus-is yerwel ɣer berra, sawal i at uxxam, tenna-yasen, Walit, wwin-aɣ-d aberrani agi ad ikellx fell-aɣ. Argaz-agi iruḥ-d ɣur-i ad iṭṭes yid-i, lameɛna ɛeggdeɣ-as s lǧehd. Imi i sla ɛeggdeɣ, iǧǧa aceṭṭiḍ-is zdat-i yerwel ɣer berra. Tejmeɛ ɣur-s aceṭṭiḍ n Yusef armi ad yekcem s idis, dɣa tmeslay-as akka, Aqeddac-nni aberrani i aɣ-d-tewwiḍ iruḥ-d ɣur-i ad ikellex fell-i. Akken ad refdeɣ ṣṣut ɛeggḍeɣ, iǧǧa aceṭṭiḍ zdat-i irwel ɣer berra. Mi yesla imeslayen n tmeṭṭut-is i as-d-innan, Ata wayen i yexdem aqeddac-ik, Sid n Yusef, tecɛel deg-s times. Yusef iṭṭef-it ssid-is, irra-t ɣer lḥebs, deg umkan deg ḥebsen imeḥbas ugellid. Ila dinna di lḥebs ɛamayen. Ṛebbi ur aɣ-isiwel ara ɣef lfessad, lameɛna ɣer uqeddes. Deg imeslayen-agi, llan sin n lḥukkam i ttilin di ddunit n bunadem meṛṛa, lfessad, lemɛalem-is d cciṭan, Aqeddes, lemɛalem-is d Ṛebbi. Ḥedd ur izmir ad iqeddec ɣef sin yimawlan-agi ɣef tikkelt. Kunwi ḥessisen tamlit-agi. Tellam gar wid iqeblen lḥekma Ṛebbi di tikli-nwen, yeɛni tedwɛam i Ṛebbi di kulci, ama di ccer ama di lxir, neɣ tellam gar wid ikerhen lḥekma-agi, wid ileḥḥun s tnefsit s yir cehwa. Ayen yebɣa Ṛebbi d aqeddes nwen, ad tḥermem iman-nwen ɣef lefsad. Imi Sidna Yusef s ttɛa iqbel lḥekma Ṛebbi deg ubrid-is, ur izmir ara diɣen ad isellem iman-is i ccehwa deg wul-is. Yerwel ɣef ccer, ɣef lefsad, dɣa yufa lbaraka Ṛebbi deg wayen akk ixeddem, ula di lḥebs. Ḥsiset ayen yettwaketben fell-as. Sidi Ṛebbi ila di Yusef di lḥebs, isers-d fell-as lḥanna-s, ihda-yas-d lḥekem n lḥebs. Lḥakem n lḥebs yukel Yusef ɣef imeḥbas irkul ilan di lḥebs. Ayen akk xedmen dinna, d netta i t-ixedmen. Lḥekem n lḥebs ur icqi wara deg wayen ilan deg ufus n Yusef, alaxaṭer Sidi Ṛebbi ila yid-s. Ayen ixeddem,

ula d cehwat-is, imi lijar ad nub d lmut. Lameɛna win ixeddmen lebɣi n Rebbi izdeɣ i dayem, imi tikci n Rebbi d tudert n dayem deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Sidna Ɛisa, Mmi-s n Rebbi, yusa-d ad issenger ccɣel n Cciṭan. Lmut i yemmut i ddnub-nneɣ, immut ḥaca yiwet tikkelt. Ur yettmettat ara tikkelt niḍen, Lmut, lmut ur tesɛi ara sselṭna fell-as. Yenna-d-tinna Ɛisa, Ur ttagad ara. Nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi. Uɣaleɣ mmuteɣ, aql-iyi ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura n lmut, d tamezduɣt n lmegtin. Yenna-d diɣen Sidna Ɛisa, Win iḥessisen i wawal-iw, yumen s win i d-iceggɛen, yesɛa tudert n dayem. Ur ittbedday ara ɣer lḥisab d lɛaqab, lameɛna ikka-d seg lmut ɣer tudert. A leḥbab, axtiret ass-agi, anwa ara tetbeɛem? Imi Ṛebbi ur yettɛetil ara, dagi ukemmel lewɛad-is. Lameɛna iṣṣber ɣur-wen, imi ur yebɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad tawḍem akk ɣer ttuba. Yusef, a lxaṭer Ssid Ṛebbi yella yid-s, Ayen ixdem isserbaḥ-it Rebbi. Izmer ad yili akka gni ula yid-wen ay leḥbab, ma tettaǧǧam-as i Rebbi ad iḥekkem deg wulawen-nwen, trewlem ɣef ccahwat isawḍen ɣer lmut n dayem.
Win iteddun d Rebbi.

Ur ttsellimet ara leǧruḥ-nwen i ddnub, am lḥerǧ, lbaṭel, lameɛna sellmet iman-nwen i Ṛebbi, am lḥagtin i d-ikkren deg lmeggtin. Sellmet ihi i Ṛebbi lmefaṣel-nwen, am lḥerǧ, lḥeqq. Lxaṭi, ddnub, ur yesɛa ara, ur yesɛa ara sselṭna fell-awen, ma yella Sidna Ɛisa yella d Ssid-nwen. imi tella mačči seddaw ccariɛa, lameɛna seddaw niɛama. Acu ihi? Ɛni ad nedneb lxaṭer ur nelli ara seddaw ccariɛa, lameɛna seddaw niɛama? Ad imneɛ Rebbi. Ɛni ur tessinem ara mi tessellmem iman-nwen i walbeɛḍ, am aklan, iwakken ad s-twɛem? Tellam d aklan, win iwumi twɛem. Ama n ddnub ittawin ɣer lmut, ama n ṭṭaɛa ittawin ɣer lḥeqq. Lameɛna lḥemdullah imi kunwi lan d aklal n ddnub, tuɣalem tdewɛem s ul i ṣṣifa n ttɛalim ay tḥefḍem. Imi teffɣem i ddnub, tuɣalem d arraw n lḥeqq. Acfut, ula yiwen ur izmir ad iqeddec ɣef sin n yimawlan. Ur ttaǧǧat ara i ddnub ad iselṭen di lǧettat-nwen ifennun, armi tdewɛem i ccehwat-is, lameɛna sellmet iman-nwen i Rebbi am akken ixdem Yusef.

38 Grenoble Fransa Ceggɛet-aɣ ladras-nwen dɣa ad kun-ceggɛeɣ kra n tektab s taqbaylit neɣ s taɛrabt neɣ s tefransist. Ḥsiset mkul ssebt ɣef lweqt-agi i ṣṣut n Ḥuriya s taqbaylit. Yerna ur ttut ara lexbar n lxir nnuba yettilin ɣef lɛecra ɣer rebɛa deg Lezzayer Ɣef leḥdac ɣer rebɛa deg Fransa, mkul ssebt deg yiḍ. Ad ken-ibarek Rebbi.